Kua kite koe i ngā āhuatanga katoa, engari he pēhea tō mōhio ki ngā kaiwhakaari o te hōtaka nei? Tēnā koutou, nau mai ki WatchMojo Māori. Anei ngā pitopito kōrero kāore koe i mōhio mō ngā kaiwhakaari i Game of Thrones. Kei te mōhio rānei koe ki te Game of Thrones? Pēhea ki raro iho nei kia hono ai koe mā tō Google, tō Pukamata rānei? Ā, ka mahi ai koe i te kēmu patapātai ki WatchMojo Māori. E kore tēnei e whakaatu i ngā kōrero i muri i te ārai, engari kē, ka hura i ngā kōrero tūmataiti mō ngā kaiwhakaari o te hōtaka nei. Tēnā, ka whakamātau tātou i ō mōhiotanga katoa. Tuangahuru, Natalie Dormer is an excellent fencer. Me mihi ngā tāngata o ngā Seven Kingdoms ki ngā atua mō rātou i aukati i tā Marjorie Tyrell mau i te hoari, Nā te mea he toki ia. Āe, he kiri puaki noa iho a Tyrell, engari he toki tana kaiwhakaari ki te karawhiu i te hoari. He tangata karawhiu hoari a Dormer, ā, ko ia tētahi o ngā mema o mua o te London Fencing Academy. Kāore e kore, nāna ōna hoa i Game of Thrones i āwhina. Tuaiwa, Diana Rigg played a Bond girl. You're full of surprises, Contessa. So are you, Mister Bond. I pai ngā mahi a Diana Rigg hei Olena Tyrell i te roanga o ngā kaupeka e rima. Kāre tēnei arero koi i tuohu. I pakanga a hinengaro te Lady of Highgarden ki ngā tāngata katoa, i Littlefinger, ki Cersei Lannister. He should have stayed well out of all this if you ask me. He ōrite te pai o Diana Rigg ki tana kiripuaki. Ko Contessa Teresa DiVicenzo a Rigg, i On Her Majesty's Secret Service nō te tau 1969. Koia noa iho te kiripuaki i mārena ki a James Bond. Ka harikoa te nuinga o ngā kaiwhakaari mēnā rātou ka whiwhi tūranga pēnei i a Olenna Tyrell, engari anō a Diana Rigg, kua roa a ia e whiwhi tūranga pēnei ana.

I te wā kotahi, he rerekē tēnei nā te mea kei Kings Landings ēnei kiripuaki i te nuinga o te wā, nō reira, he aha i pēnei ai? He wā tōna i piri tahi rāua me te aha kāre i pai te mutunga, kāore tonu rāua i te kōrero ki a rāua anō me te aha nā rāua David Benioff me Debbie Weiss i whakamōhio e kore rāua e mahi tahi i rō kāpeka, ka aroha hoki nā te mea ka eke ki taumata kē atu mēnā tēnei tokorua i tohe i runga i te hōtaka. Tuawhitu, Rose Leslie is a descendant of King Charles the Second. I don't ever want to leave this cave, Jon Snow. Not ever. He aha rāua i kore ai e noho ki te ana? Kei te pōuri tonu te ngākau i te āhua o tō Jon Snow rāua ko Ygritte mutunga. Engari kāore tētahi i pōuri. Rose Leslie. Āe, he kaiwhakaari rongonui ia. Engari, he uri nō King Charles the Second, nōna te mana i ngā rangi, ko Timana me Airani, I 1660 ki 1685. Well, it seems you owe me a dad. Ko tōna māmā, Candida Mary, te mokopuna a Simon Fraser, he ariki kotimana me te uri o te Kingi o te Rau Tau Tekau mā Whitu. Hei āpiti atu, ko Una Chaplin, te wahine a Robb Stark i ngā kaupeka tuarua me te tuatoru, te mokopuna a Charlie Chaplin. Mīharo. Tuaono, Rory McCann seriously injured himself in a rock climbing accident. I rawe ngā mahi a Rory McCann hei Sandor the Hound Clegane, tētahi kiripuaki i kaha kohukohu, i kaha whawhai anō hoki i Game of Thrones, hei whakamīharotanga mā te marea. Engari nō tātou te whiwhi i taea e ia. I kino tana whara nōna e kake maunga ana i Yorkshire County, I te tau kotahi mano e iwa rau, e iwa tekau mā tahi, me te aha, i whatia ōna turi me tōna upoko. Waimarie, i ora anō ia. Ka rongo i ēnei kōrero mōna, ka māmā te mātaki atu i tana pakanga ki a Brienne. When I found you, I thought you'd been dead for days. Well, you were stinking already and you had bugs all over you and bone was coming through, right there. Tuarima, Peter Dinklage and Lena Headey are best friends. Sometimes I wonder. What? If this is the price. For what we've done. For our sins. He tino hoa pūmau a Peter Dinklage rāua ko Lena Headey, te tino tauaro o ō rāua kiripuaki, o Tyrion me Cersei. Me uaua ka kore rāua e kata, i tētahi uiui Reddit, I kī a Dinklage, ka ngana rāua ko Headey ki te titiro ki wāhi kē atu kia kaua raua e kata. He uaua te pōhewa i tēnei tokorua e katakata ngātahi ana, i te mea, ko ō rāua kiripuaki te mutunga kē mai o te tauaro. Tuawhā, Jacob Anderson is a musician. Bezieza Jirigle. Skoroso Jevibroza. Torko Nudo. I tētahi hōtaka rongonui mō te whakaatu i ngā kiripuaki wahangū kaha, ko tā Jacob Anderson whakaari i a Grey Worm te tino. I te ao tūturu nei ko Anderson te tauaro. Ka 17 tana pakeke, ka hūnuku ia ki Rānana hei whai i te ara waiata. I ēnei rā, ko Rayleigh Ritchie tōna ingoa waiata, me te aha, he pai ia. I eke tana waiata Stronger Than Ever ki te taumata 30 i te UK Singles Chart, ā, i mihia rawatia tana eminga waiata You're a Man Now i te tau 2016. Tuatoru, Christian Nairn is a DJ. I was quite a shy teenager and I would have expressed myself through my music, that's how I spent my teenage years. He kaituku waiata a Kristian Nairn, te tangata whakaari i a Hodor i Game of Thrones, i ngā whetiwara me ngā karapu pō. Kua neke atu i te 20 tau a ia e mahi ana i ēnei mahi. Ko Hodor tana mahi whakaari tuatahi. Ko ia te kaituku waiata tūturu i tētahi karapu takatāpui i Belfast, ā, i te tau 2014, ka tawhio ia ki Amerika me Ahitereiria. Ko Rave of Thrones te ingoa mīharo

I Game of Thrones, ono pūtu, iwa īnihi tana tāroaroa, 400 pauna tana taumahatanga. E kore te tangata e ohorere i āna mahi i ngā whakataetae strongman puta noa i te ao. E toru ana Wikitōriatanga i te Europe Strongman, e whitu i te Iceland Strongest Man, ā, i tuarua ia i te World's Strongest Man i ngā tau 2014, 16, me te 17. Nā Hafthor Julius Bjornsson i whai mata anō ai te kōrero, whawhai i te tangata e rite nei tana nui,

He mema tēnei kaiponu i Game of Thrones o te kaiwaiata tokorua nō Ingārangi, Robson and Jerome, nō ngā tau iwa tekau. Ko tā rāua waiata i Unchained Melody i te tau 1995, I noho ki te taumata o ngā waiata i te UK mō ngā wiki e whitu, ā, koirā te tino i taua tau rā. Ka pao a Bron i ētahi wā, engari me uaua ka pōhewa i a ia i runga i te atamira. Alright, let's start with your footwork. Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? Tirohia ēnei kiriata pai i WatchMojo Māori.